Yes, chef. Eh, na pabata chef. Okay, number one. Inga munondiziva vari kuti komishina vanomobharaiza. Aiwa ndoronga. handorizadza ground ire mamirioni kana 5 bhiriyoni chaichaivo vanhu ndiro haa vanenge varimo eh. eh? mati handizvo zvichefu handozati munyika vanhu havapfuuri havo 5 bhiriyoni ah, but i will do anything for you and everything sir yes number one Okay, chef. Bye bye. Kabiki. Chitekete mai Wambiro. Sikai kuno. Chef. Marcel. Marcel. Right, makomrades, chachaya ndabva kutaura nanumber one izvozvi lochi yedu yemabilections iri kumangwana yes. saka munoziva zvazvinoreva right shefu zvazvakutoda apa kava shefu ka ndezvekuti kuti basa rinatsoenderana pari kutoda makupon hobho shefu

imi mayouth imi ndimuri kuti ah, toda kutungamira musangano toda kutungamira musangano imi makapusa kudai so tiri kuda kuona kulonji koko kune vanhu tiri kuhaya mabhazi kana mukasangana nebenzi kana rakaita sei mubhazi youth yese muyouth yese wamunosangana naye murodi kanda mubhazi mazvinzwa takwaona vanhu variko kulonchu
ongchef kumanje tikazoona vaya vanenge vachifudza mombe
yombene chikuru chii mombe nemusangano ah, musangano ingozipinduroni okay chef

unganidza tuma yellow bone yellow bone haikona kutora kavatema kunge isu kudaiko nokuti number one anenge ariko
chef ipapo matotaura chef mhm. magona mataura nekuti haa mbuya dzamakazombotizigira last time mai
ana magogo vanditambe newe andishamwari yako azvinzwa ka ana magogo chembere chembere kuti asiye kwacho chembere ndimbuya yako chirega yekutukana naika aiwa chitekete haikona kudaro ka ava vakuru kwauri avo unofanira kunge uchiva respectbut mudiki ka kwandiri musangano mufanira kwandiri but vakuru kwauri pakuberekwa andiri basa rako iwewe unozviziva ka eh? pamajenalisti apa handidi kuti pauye majenalisti aya atisingawirirana nawo aya vanoripota zvisiri izvo nemusangano uri kunzwa ya toda majenalisti aya anoteerera zvatei tichida kumusangano kwedu naika ndoda kuti eh, lonchi iyi izikanwe iadvertiswe kukunda zvakaitwa makondomu muna 1990 muyamo handiti ka ya okay eh, pana nemubvunzo mhm.
ko regalia chef ndosupply here inenge kapfekera vanhu kapa lunch
mai vatata ndo zvinobvunzwa here pane vana izvozvo munouya kuoffice togara pasi tokurukura nyaya yacho okay

uchaona kutakura kwavachaita vanhu nemabhazi obvious vanenge vachita kuti bhaiza kuti vane vanhu apa vafamba vachita nemasasi kuti kala yedu nyowani ndeyavo imagine chero zvikaita sei kala ndeyedu apa hepika pakutoda kuti tiite strategy yotinoita counter sei manje bhegi ndo pasina shero hatina mari bosi dai makuronika vakasanochinja mari paipe vakaisa kumahini satapandukirwa nakumbakumba izvesoka tingadai takutongoitora takutongoibhina maiziva eh.
muziva makuru ano ipapa vakanonoka kufunga hm? makuru ano vanoita kamwe kakurelaxa so panoitwa mademonstrations havatungamiri Last time wanga kutotuka vanhu kuti mapindire ma streets after my elections. Ah, vanenge vakawandirwa plus mukuziwo makuru ana azofanira kusungirwa kama ibaba. Zvimwe zvacho zvinotoda kuti umbopusha so. Tinotonga sei nyika iyi? Hmm? But anyway, anyway. Sungatiite basa redu ratikavinga. saka wati paipe counter yedu ndiri kuita sei Eh, isusu zvatongoita apa totongotora mapics emabhazi ari kuenda chero kwaari kuenda mhm. totongoti isusu vanhu vakamanikidzwa kuenda kumusangano maiziva yeah.
good idea that's why you run this department hmm? keep it up keep it up
right

comrade this is my press conference handidi zvekujairirwa manzwa kana ndichibvunza kuti muri webepa ripi handisi kuti ndiri kutaura kuti munoshandira bepa nhau ripi kwete kuti makagadzirwa nebepa
saka uri kutsvage chii pana pano ndikuda vemapepa nhau handiti

Ah, right, vapei makuponzi comrade Kadiki. Vapei makuponya. Right. Eh, makuponya aya. Vane dzimota moisawo fiyo motikari dzenyu vasina motikari motengesawo muchiona kuti mari tuenyu nayo. Handiti ka? Right. Tiri kuda kuti imi mushambanze lonchi yedu muwape panhau enyu handiti kuchange kuine mangoma vakadzi vaya vanotamba vaya vachisheka sheka vanotweka vaya doro chikafu zvese zvinenge zviriko zvakawanda nai eh.
saka iwe futi uya chatinetsa
andada kubvunza kuti saka muri kuti doro chikafu nevakadzi ndochete zvekufambirwa nevanhu kurali here aikazvo saka unga uri kuda chii vanhu vakanwa doro vakajamba maspika chimwe chavanoda chii ko number one anenge aitwa here sezvo mati irally ilaunch yecampaign rally yenyu
aimimi comrade ka mabvira kare muchindinetsa imimi comrade ndipei kopo kundirangu kuno unzai kupondirangu Bude muno, bude, get out. Tora kakamera kako bude muno. I said get out, buda muno. Iwe, buda muno. Iwe, buda, buda, buda. Ah. But me, sir, I'm not going to buda seka na mfutika.
Right, nai ma comrades. Muno ndamupa zvinhu zvangu, makupona angu, mvura yangu, oda kundinetsa futi. Zvinoitawo here izvozvo? Ayo wakadai nyama zvina mtsinda. Ayo, ayo, ayo. Azvitombi make sense. right kana zvisingaitika chibatidzai makamera enyu muchinyatsobvunza mubvunzo kwayo yes right sekutaura kwandaita ndau yedu yakamira yakadai eh, eh, chef come in ah, chef

chief mabungu yaenda kudaidzira pano idiki mangwana ka tine launch yedu yemabilections iyayi saka eh, number one vari kuuya urinzwa mm. vanenge variko mm. saka mangwana toda kuti kunge kwakatsikirirana vanhu motikari dzese kubva manheru nhasi musasunga bcause mangwana dzimwe dzinenge dziuya kupi kumusangano mabhazi chimboasiyai musabate handiti ka musamabate please no aiwa pakanaka ipapo shefu e, ndichatoita communication ka to all stations to that effect kuti zvigadzirike tototenda ka covid yakapere vanhu avo vakukwanisa kuita sei kufamba vakasununguka

Nei?
Ah. Zvekuti chibage chandinacho kupurazika uko. Mm. Aiwa hachitaurisike. Eh, Kana thousand tons chaiyo. Ndashidza. Aiwa. Ndahabasa tiri kurova. Ya, ndo zvinodiwa.
Mm. That's nice. Mm. Ah, yeah. Ah, yeah. Eh, eh, one other thing before you leave. Eh, zvongo chitaura zvecovid zviya Eh, tichingopedza ude musangano isisu mutemo wecovid uya unga ubva udzoka munhu wese ngaapfeke two mamask anoonekwa chete akapfeka one mukati kuti uku uku handiti munoiziva kungoti iya iya handiti ka ya anenge akapfeka one mukanda mukati ya tokuti rari yavo isadi isaite vana handiti maiziva yeah, yeah. good, mm. good. All right, Chef. Uh,